Men pek begendim konkursnı. Bir zamanda bar eken, bir zamanda yoq eken. Men mında yırladım. Mında pek meraqlı ve men pek begendim. Bu yahşı yarışqa bir zamanda bar eken, kettik. Pek begendik.

Bugün bizim balalarımız Filiz ansambli bu güzel yarışmada kene de iştirak ete. Kerçek aytsam, bizim ansamblimiz içün bu çıqış pek emiyetli, çünki birinci kere bir yıl evel bizim ansamblimiz birinci kere sanağa bu yarışta çıqtı. Onıñ içün, bizler içün Bir, bilesiñizmi, bir öyle adet kibi oldı, er bir yıl bu konkursta, bu yarışmada iştirak etmeye. Ve, elbette, balalar quvanalar, balalar qonuşalar, eee, tilni bileler, öz adetlerini bileler. Eee, çoqusı dostlaşalar ve bu pek güzel bir, eee, güzel bir merasim bizim balalarımız içün. Çoqça olsun ve daa-daa bizim balalarımız çoq öyle güzel

Pek quvandıq, pek quvanıp quvanıp keldik, bugün istidadımız kösterdik, Zeriçkağa sağ oluñız, Zoriye hanımğa sağ oluñız, pek begendik, endi bekleymiz. Bugün bizim Qırım Junior taqımımıznıñ da vekilleri mında iştirak ete. Selâm aleyküm, Nuriye hanım. Özüni tanış et, oğlum. Sen bugün. Nasıl janrda iştirak ettiñ? Multfilm. Bege- begendiñmi bu yarışnı? Nasıl duyğular peyda oldı, nasıl eyecanlanasıñmı? Qasevet etesıñ, eyecanlanasıñ. Çünki neticilerni bekleysiñ, ya. Amma biz ne añlaştıq, er bir mında kelgen balaçıq endi ğaliptir, e? Çünki siz kerçekten pek büyük bir iş yaptıñız. Ana-babalar kitaplar yaza, planlaştıra kitap çıqarmağa, amma balaçıqları birinci ola. Bu, kerçekten pek güzel bir yarış, çünki evlâtlarımıznıñ endi azır kitapçıqları, olarnıñ eserleriniñ kitapçıqları çıqa. Ve olar içün de pek büyük, pek güzel bir basamaqlar. Ana tilini ögrenmege, ana tilinde serbest iştirak etmege, serbest özüni duymağa pek güzel bir imkân bu yarıştır. Ve biz Qırım Junior adından da mında iştirak ettik, öz adımızdan da iştirak ettik. Hepimiz içün faydalı, kerekli ve meraqlı oldı. Ne aytmaq isteyim, birincide, elbette, bu pek quvançlı böyle, pek quvançlı ve pek faydalı bir yarış, tedbir. Menimcesine, bücetten, elbette, büyükten büyük teşekkürler bildirmek isteyim o bizim teşkilâtçı, teşkilâtçılarğa yani. festival teşkilâtına. Ve aytmaq isteyim, bu ana-babalarğa birinci böyle bir teklifim bar ve böyle bir büyük riçam bar, kelecekte böyle yarışlarğa daima Qoşulmağa, qoşulğanıñıznı çoq ister edim. Yani, eger siz ana-babalar birincide böyle teşebbüs, e, etmek kerekler, balalarğa, e, yardım etmek, yardım köstermek kerekler, onlarğa destek, e, yapmaq kerekler, qol tutmaq kerekler. Qana, kel, balam, ekimiz beraberlikte qana yazayıqçı bir masal, qana, baqayıq, böyle yarışqa isteysiñmi qoşulmağa? Soñ, e, Elbette, men pek til tarafından aytmaq isteyim. Ana-babalar, ana tilde balaçıqlarıñıznen laf etmege tırışıñ. Çünki mına bu, bizim balalar, balalarımız. İnşallah, kelecekte, men eminim, bu balalar bizim tilimizni, bizim milletimizni, bizim Halq sanatımıznı ve medeniyetimizni saqlacaq ve quracaq, quracaq balalarımız olacaq inşalla. Bunıñ içün bulardan başla, ve bularğa biz bu sevgi, Vatanğa sevgi duyğusını, bizim medeniyetimizge sevgi duyğusını biz aşılamaq kerekmiz. Onıñ içün men, elbette, quvanam, balaçıqlar ana tilde laf etkende. Ve bugün ayt, ayrıca bir-eki söz aytmaq isteyim. Bizim Ümerov qorandalar, qorandası içün Ümerovlar. Olar Tırtırçıq qoqa spektaklini bugün taqdim ettiler. Başından soñunace, demek, özleri, ana-babalar bile özleri zayıf bir aslaq eteler. Balaçıqları, qızçıqları asıl ıq ana tilde bilmey ediler. Amma, büyük isteginen, büyük meraqnen bu azırlıq kördiler de, ve bugün de bugün baqıñ nasıl güzel, acayip bir masal oldı neticede. Menimce, ana-babalar bu meseleni til, birinci de til, anlamaq kerekler. Onıñ içün de balalarğa ana tilde laf etmesini ve böyle tedbirlerde qoşulmasını davet etem. Çoq sağ oluñız. Nariman ağa, endi bu yarış siz ekinci kere keçiresiz. Onıñ neticelerini, onıñ esas maqsadına yetkenini köresizmi siz? Ebet, Allağa şükür, biz ekinci sefer bir zamanda bar eken yarışını keçirdik. Endi mümkün aytmağa, mına tek ğaliplerin taqdim, ilân etme geçti. Vaqıt qaldı. Ve, elbette, eñ büyük maqsadımız ne edi? Mına bu başlanğıç sınıfta oqulğan balaçıqlarımıznıñ qorantalarınen beraber masallar uydurıp, bu masallar qaysını jüri eñ güzel, eñ öyle bir manalı sayğan soñ, olarnı kitap olaraq, bir cıyıntıq olaraq çıqarmağa ve bu cıyıntıqlar bütün halqımıznıñ içinde darqatılsın ve bu masallar başqa qorantalarda gece yatqanda ya da asılında bir qoranta toplanmağa oqulsın. Çünki kerçekten güzel, manalı bir terbiye bergen bir masalçıqlar balalar ve olarnı işte ana-babaları yazğanlar. Mına bu eñ büyük maqsadı. Qalğanı, mına bu yarışlar, bu endi sanaatlaştıruv, bu multfilmler, bu ekinci, daa güzel bir netice mümkün aytmağa, amma eñ birincisi, bu kitap. Çünki kitap oqumaq kerek, bu masallar, kerçekten masal ne, ne içün biz oquymız, anda manalı, kerekli bir fikirler bar. Onıñ içün, men bellesem, biz niyetimizge yetiştir, yetiştik ve, elbette, Daa bir üçünci öyle bir netice, biz bizim qırımtatar balaçıqlarımızğa çeşit türlü tarafından öz istidatını körsetmege çaresini berdik. Olar endi tek yırlamaq degil, tek işte şiir aytmaq degil, olar daa bu artistik tarafından da özüni körsettiler ve bu, men belesem, çoq güzeldir.